Serata tajba u nilqagħkom għal Prime Time wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi illejla. Iż-Żejra fost tliet aħwa u meta kienet tfal kienu jaqbdu ħafna magħha ħutha. Nilqa' miegħi lil Jackie Losco. Hello Jackie. Hello. Kif int? All right, ta. Grazzi talli aċċettajt l-istedina. Jien all right, tajjeb, tala nkun qiegħed hawnhekk u nkun f'kumpanija tajba ma jkollix xingor. Mela. Isma' Jack, tinsiex dal-weekend indawru s-siegħa. Ej ma ħej. Taffetwak? Jiena ħa, rrid inkun ċerta li dawwart kollox ħabba x-xogħol. Mhux tibqa' rieqda. Nibqa' rieqda, ma. X'inkwiet. Aħna tradizzjoni, Jack, li nirreġistraw kull min jiġi hawnhekk. Għandi bżonn ftit dettalji, isem u kunjom? Jacqueline, full name, Jacqueline Losco. Jacqueline Losco. Data tat-twelid? 23 ta' Frar 1994. Hi s-sena d-dieħla the big thirties. Party kbir jew? Probabbli jew. Fejn inti mwielda, Jack? X'inhi? Fejn inti mwielda? Il-Pjetà. Pjetà. Residenti? Tas-Sliema. Tas-Sliema. Professjoni? Nagħmlu cabin crew. Cabin crew? Mela. Tajjeb. Jack, jien meta narak, Dejjem niftakar kemm kienu jaqbdu miegħek ħutek meta kont żgħira u f'dik iċ-ċajta tal-Milied. Min kien ċem, min kien daqq il-bieb? Fakkarni kif kienet l-istorja. Dak kien ir-raġel tal-kuġina tiegħi għax jiena ftakar li jien peress li wara ħafna, il-kuġini tiegħi kollha ikbar minni, kollha ta' mparjira u lisa. Mela u dak minn dejjem kienu jgħiduli li. Issa xi darba ħa jiġi xi ħadd għalik u ħa jieħdok. U jiena.

Eħe, ħadd qata' naħseb Christmas Day u mbagħad għamilt bajda karti probabbli. Isma' Jack, semmejtli inti cabin crew kemm ilek? Naħseb di ħa tkun l-għaxar sena. L-avjazzjoni qiegħda fil-familja, le Jack? Hija. Il-mamà jew il-papà kienu jaħdmu? Il-mamà, il-mamà għamlet 37 sena. Ukoll. Dik bdiet minn meta bdiet, ġifieri fis-74 daħlet hi u U minn hemm bdejna, mbagħad anki t-tiju u jien oħti u r-raġel tagħha wkoll b'doti, jiġifieri naħseb ma stajtx neħlisha. Meta tkun cabin crew, hawn min hu tal-opinjoni li waħda mill-iktar affarijiet diffiċli huwa li tadatta b'mod kontinwu għall-bidliet tal-ħin fi xħin tqum eċċetera. Eħe. Mhux ħa ngħidlek tidra għax peress li qatt ma tqum fl-istess ħin, dejjem il-roster tinbidel, ma le, ma tidra qatt, imma Ħa x'tagħmel? Jekk l-alarm fit-tlieta, tadatta u tqum, hu. Impossibbli tgħodd kemm kellek passiġġieri, impossibbli tgħodd kemm assistejt passiġġieri, però darba fuq titjira mill-Italja, kont kompletament starstruck. Min kien hemm? Kien jien ma nafx ismu għadni sal-lum insejt ismu imma li kien ibigħ il-borom fuq it-television Taljan u kien joqgħod jgħajjat ħafna u jsabbat fuq il-mejda u jsabbat bil-borom fuq il-mejda u għad kienet flight għal Katanja għad dak hu bil-fors. U mill-ewwel għaraftu jiġifieri? Eħe mill-ewwel għaraftu għax hu kellu dak il-mustaċċi vera iswed xagħar u għandu ħafna xagħar ukoll. U dejjem jieħu n-nifsijiet kbar kien. Eħe u ħafna u jerġa' jsabbat. Beda jgħajjat fuq it-titjira. Le vera miskin vera kien kwiet vera kwiet. Eħe, lilu li niftakar, li u l-pike, il-pike jien kompletament insejtu. Kienet tkun taf Shakira li hemm pike fuq eh, l-ajruplan miegħek, xejn ma kienet tieħu gost. Ja naħseb li. Le, le, u pike, mela. Jack, kemm il-darba rajnik fuq il-catwalk fl-iktar fashion shows importanti li kien hawn Malta, hekk ħudna naqra backstage, allura intom il-modelli qabel fashion show importanti, kemm sigħat qabel tkunu backstage? Għandek Erba', ħames sigħat qabel żgur. Biex tibda tipprepara. Għax inti speċjalment jekk tkun sfilata kbira għandek forsi 30 mudella, qed ngħidlek il-kbar ħafna. U normalment kemm-il change ikollok? Tnej, mbagħad skont jekk ikollok pereżempju dawn il-fashion shows fejn ikollok iktar minn ditta waħda, mbagħad hemmhekk ġenn xi sitta, seba' changes. U dejjem tkun taf x'se tilbes jew ħafna drabi dak inhar? Le, le, tkun taf. Imbagħad ikun hemm dak il-ħafna ġenn ta' xi ħadd ħadlek iż-żarbun. U trid tidħol waħda u inti backstage mal-ewwel tinża' tilbes, jien niftakar darba ħriġt b'nofs żar b'nofs il-but ħierġa 'l barra. Ma nafx kif imxejt, irnexxieli, ħadd ma nduna. Hawn min hu tal-opinjoni li l-mudelli bejniethkom backstage ikun hemm ħafna rivalità. Veru jew le? nemminhom imma fil-każ tiegħi u ta' sħabi jiena vera kont furtunata li qatt ma nsert għid dik ir-rivalità, anzi jiena għadni vera ħbieb mal-mudelli li sirt naf ovvjament waqt dawn il-fashion shows u minn meta kelli naħseb sittax-il sena issa. L-itwal catwalk li qatt kellek, liema kienet? L-itwal passarella? Dar il-Mediterran. fil-biċċa ta' taħt għal Charles and Ron. Dik kienet l-istess darba li kellek naqa' wardrobe malfunction? Eħe, eħe. X'kien inqala'? Tani libsa. Charles u Ron kienu jħobbu ħafna għax jien kienu jqaċċtuni naqra ġifieri minn hawn minn hawn u jien għadni niftakar din libsa bdiet nieżla kif ħriġt mal-ewwel di din l-ispalla bdiet nieżla. U minn hawn bdiet tinfetaħ u titla' u titla' u titla'. U dik forsi xi two minutes qabel ma ħriġt qalli le le neħħi t-tights għax inkella ħa jidhru ħa tidhirlek il-qissim u hekk bla tights. Allura iktar u iktar inti bla tights. Hawnhekk m'għandek xejn ukoll. U rnexxielek tasal sal-aħħar. Għadt ħa naraw ġifieri għandi Għandi maratona biex nasal hemm iżda l-għurried nerġa' nagħmilha lura. U nispera li nkun għadni liebsa l-ħwejjeġ, imma rnexxielna. Irnexxielek. Jack, kemm għandek neputijiet? Ħamsa issa. Ħamsa? Ħamsa. Ħames neputijiet. Jiena qaluli li n-neputijiet kollha vera jkunu looking forward biex jiġu jiltaqgħu miegħek u meta tkun magħhom il-ħin vera timliehulhom b'mod kreattiv. Le, le, le, nipprova. Jiena Ħuti msieken issa għandhom ħafna u affarijiet li sa xogħol, ira xogħol, fejn nista' ngħin? Eħe ovvjament vera nieħu gost bihom eh jiġu d-dar, jien għadni noqgħod għand ommi ġifieri jkunu hemm ħafna ta' spiss. Eh nippruvaw u aħna nilagħbu naqra logħob, naraw xi film. Nimmaġina li m'intix xi tija dixxiplinata, nimmaġinak li tija, le? Le, le, le, le, jafu. Ta' huma jafu li le. Isma', jieħdu gost ta' miegħi imma. Meta ħin is-serjetà ħin is-serjetà. Le, jiena dixxiplinata ħafna. Waħda mil-logħbiet favoriti ta' Harry hija Alphabet Bingo. Kif tintlagħab di eżatt? Litteralment bħal bingo inti jkollok isa chart quddiemek u jibda, ommi bdiet għax hekk il-mummy s-soltu Tiġbor ittra u inti jekk ikollok tqegħed ovvjament l-ittra fuqha. U mbagħad min jgħaqqad il-ħaws jew xi lajn u hekk jirbaħ. Meta ma jirbaħx jeħodha bi kbira. Għadu ma għadu ma tgħallimtx tipo ma ma tistax dejjem tirbaħ ovvjament u jiena u jien iktar u iktar nħobb naħarqu apposta ġifieri. Toqgħod niggżu iktar. Eżatt, kif nibda nara li qed nirbaħ jien, yes! Imma for biex jidra, biex idher rieħu. Isma' suġġett kompletament differenti, Jack Losco u l-fitness. X'inhi r-relazzjoni tiegħek mal-fitness? Diżastru totali. U vera kont, jaħasra jiena kont niżfen. U xejn, dal-aħħar qed nerġa' nipprova. Home workouts? Home workouts. Jien narak fuq is-socials imma mhux dejjem. Nipprova, eħe, nipprova home workouts għax bejn flight u mbagħad ikollok filming u mbagħad ikollok filming ieħor. Kważi impossibbli tmur tgħid pereżempju ħin fiss kuljum jew xi klass. Allura qed nipprova d-dar, ħadd video u meta bdejt naraħ dal-video bdejt ngħidilhom arani isni karta strazza tipprova tagħmel xi werga. Qisni karta forno, hekk bdejt ngħid. Ma stajtx ma nsemmihx jien għalhekk għax rajtu fuq is-socials dal-video. Le, le. Isma' Jack, Kull min jafek jaf kemm inti foodie, kull min jafek jaf kemm tħobb tiekol. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami u kif niġu lura mbagħad irridek tispjegali b'mod fattwali għax ħa jkollna l-affarijiet hawnhekk, kif inhi l-ħobża biż-żejt perfetta skont Jackie Losco, tajjeb? Eqgħu hemmhekk. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Għalina n-nisa, l-uġieħ ta' darba fi xar, muxejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġieħ tal-pirjiet sa' 12 sija u tnaqqas il-volum tad-dem fl-ewwel ħamestijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita.

Illejla miegħi għal prime time għandi lil Jackie Losco qabel tlaqna r-riklami bdejna nitkellmu naqa' fuq l-ikel. Mill-wieħed sal-10 kemm tħobb tiekol? 10. 10. U li ma ikel? Templazz. U li ma ikel ma tirreżistix? Il-ħobż biż-żejt. Dak. U wasal tal-ħobż. Sekonda ġej, Jack, Wow, għax ġej tal-ħobż. servizz, servizz. Ara naqra, eh, kif kif issemmeħ mill-ewwel, pop, pop, pop, pop, pop, tal-ħobż. Issa Jack, la għandna da kollu hawnhekk. Trid tispjega għandna u turina naqra il-ħobża perfetta tiegħek, il-ħobża ideali għalik. kif tkun. Jien għandi żewġ verżjonijiet ta' ħobż biż-żejt, skont l-aptit. Ħobża bil-konserva u basal u żejt u minħut żgħar, insomma li nsib. U liema tip ta' ħobża tippreferi? Hawnhekk ara għandna naqra iqsa ċatta, iqsa naqra ċabatta, tal-Malti mqatta'. Le, tal-Malti. Tal-Malti. Mela fidejk. U li ma parti tħobb l-iktar? Jina zaħira biex ikolla ħafna. Li jkun hemm, kollox nikol. Qed ngħidlek, naħseb in-nies vera, jimmaġinaw li ma nikol, mhux vera li nikol, ma nikol ħafna ħafna ħafna. Mela tlaqna, il-ħobża biż-żejt ideali skont Jackie Losko tuża ħobża tal-Malti, żewġ slices, u mbagħad konserva ħanamlu. Ħana konserva jew nagħmilha bil. Inti kif tippreferiha? U jien naf. U ejja naħduha bil-xismu trid. Bit-tadam. Tlaqna. Ma jimpurtax. Di għara, di twila. U normalment jekk ikun tadam ċatt u iktar ma jkun misjur, iktar aħjar jkun. Ma ħanamel mess, jiddispjaċini daw ħajoqtlu. Ma jimpurtax, ma jimpurtax. Eh, Issa, l-argument. L-argument ta' żejt ta' zebbuġa, intu waħda minn dawk li żejt ta' zebbuġa hekk bil-kemm titfa' toma jew nkellek tar ma jkollok żejt ta' zebbuġa. Le, iktar ma jkolli iktar aħjar. Iktar ma jkollok iktar aħjar. Jien naf. Għawak għandek. Zejt. Zejt ta' zejt. Għana mela naqa basic illum. Għalli mandum, xo. Basal jew bla basal? Meħa, jien s-soltu bil-basal, inti joġbok. Bil-basal, ehm, mela jiddependi l-okkazjoni li kolli. Għur, le, bazzina wara ġurn għara, ħna s-sibt id-dar, s-soltu dejjem nintaqaw u kullħat xaħat imur jixtri l-ftira. jew il-ħobż tal-Malti, u mbagħad kulħadd jagħmel il-ftira kif irid hu d-dar. U għidli inti x'hemm itjeb minn ftira tajba b'naqra ta' dam, naqra żejt ta' żebbuġa b'żar u melħ, u kważi kważi l-aqwa ikla li jista' jkollok. Jack, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Grazzi tal-istedina. Għandi ftit rigali żgħar apparti l-ħobż biż-żejt għalik ukoll. Jien nista' nibda nieku. Tista' tibda. Grazzi għal Red Elmar, għalik għandna l-ifien frott il-baħar tikkombinah mal-ingredjenti favoriti tiegħek. Żgur li jirnexxilek toħroġ dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal nemnem għalik għandna xemgħa li kull darba li ħa tixgħelha żgur ħa tiftakar fina għax ħa timla d-dar b'riħa vera tfuħ grazzi għal nemnem. Grazzi Jack, buon appetito u l-Għid it-Tajjeb. Lilkom it-telespettaturi qabel ma nħallikom infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Tallien ta' kull nhar ta' Tnejn aħna qegħdin intellgħu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi domanda differenti li intom tridu tirrispondu. Jekk tirrispondu tajjeb grazzi għal Tallien Tkunu tistgħu tkunu rebbieħa. Llum għandna domanda ġdida. Idħlu fuq Owen Bonnici dot TV, hemmhekk issibu d-domanda ta' din il-ġimgħa. Grazzi, il-lejl it-tajjeb, niltaqgħu għada. Buon appetito. Cheers. Cheers. Mmm. Fem, malaj imma it does the job. Mmm. Bada minn hekk ħalli nikol aktar malaj. U jgħidu l kemm ħanżira. U normalment naqra melħiela. U ħafna bżar. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal Collier's Greek Yogurt. This is the new site arriving at At Continental Cars.

Jirringrazzja lil. Jennifer Dimech, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.